א גוטן אווענט, איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין, עס רעדט צון אייך מאיר דוד. מיר האבן א רייכן פראגראם היינט, מיר האבן אן אינטערוויו מיט חנה האלבערשטאם רובין וואס האט אנגעשריבן א בוך פון אירע זכרונות בעת דער צווייטע וועלט מלחמה, דאס בוך הייסט Just a Little Girl, Despair and Deliverance. אבער מיר הייבן אן מיט שלום בענפעלד אונזער פראגראם מיט אנפירער און אויך פראפעסאר עמעריטירט פון געשיכטע ביי וואשינגטאן יוניווערסיטי סעינט לואיס, ער וועט פאר אונז אפמערקן צוויי הונדערט פֿופֿציק יאר פון אמעריקא, אוודאי שפעטער אין פראגראם וועלן מיר שפילן אסאך אמעריקאנער פאטריאטישע לידער אריינגערעכנט בן

די פאליטיק פון דעם פרעזידענט טראמפ האט פאלאריזירט די פאליטישע לאגע, א שלעכטער סימן פאר א דעמאקראטיע. עס מערקן זיך שוין סיי עקסטרעם לינקע און אויך סיי עקסטרעם רעכטע טענדענצן און אפילו באוועגונגען. די עקסטרעם לינקע, די DSA, דעמאקראטיק סאושליסטס אוו אמעריקא, מ'טאר זיי נישט מיינען אז זיי זענען די זעלבע זאך ווי סאציאל דעמאקראטן, ס'איז נישט די זעלבע זאך. די דעמאקראטיק סאושליסטס אוו אמעריקא האבן לעצטנס געהאט וויכטיגע דערפאלגן אין די דעמאקראטישע פריימעריס, און איצט איז דער נייער מעיאר פון אונזער גרעסטער שטאט ניו יארק, זאכאר מאמדאני, א דעמאקראטישער סאציאליסט. עקסטרעם רעכטע ווי טאקער קארלסאן האבן זיך געשפאלטן מיטן פרעזידענט טראמפ ווייל ער איז ניט רעכט גענוג און דערהויבט אז ער איז צו נאענט צו מדינת ישראל.

פארזיכערונג פון מדינת ישראל וואס מיר האבן געגעבן צו אמעריקע אין די יארן, ס'איז א מעשה אן א סוף, דזשארדזש גערשווין, דזשאנאס סאלק, און נאך און נאך און נאך, איך האב נישט קיין צייט זיי אלע צו דערמאנען.

גאנץ אפט אן אנטיסעמיטישער בייטאן אין זייערע דערקלערונגען. וואס שייך די עקסטרעם רעכטע, זענען זיי אויך שונאים פון דער אידישער מדינה און דערקלערן אפן אז אמעריקאנער אידן, האבן צופיל איינפלוס און זיי פירן דעם פרעזידענט טראמפ ביי דער נאז און אפילו באשולדיגן אידן מיט א פלאן, א געהיימען פלאן, צו פארבייטן די ווייסע אמעריקע מיט טונקעלע אימיגראנטן, גרעיט ריפלעיסמענט טעארי נישט מער און נישט ווייניגער.

אבער געוואוינט האבן מיר אין דער טשעכאסלאוואקישער רעפובליק, אין דעם טייל פון סלאוואקיע פון סלאוואקיי וואס דאס האט געהייסן וראנאוו נאד טופלא, דאס הייסט וראנאוו איבער דעם וואסער טופלא. מיינע קינדער יארן געדענק איך נישט אזוי זייער גוט, אבער ווייל ווען איך בין נאך געווען א קינד איז מיין מאמע איז געבוירן אין פוילן און מיר האבן פארבראכט א לאנגע צייט ביי מיין באבע און מיין זיידע אין פוילן, ער איז געוועזן רב אין ווישניצע, און איך בין שוין געווען אפשר צען יאר אלט ווען מיר זענען געקומען קיין סלאוואקיי. מיין געוואוינט האבן מיר אין וראנאוו, דאס האט געהייסן אין סלאוואקיש Vranov nad Topľou, דאס וואסער האט געהייסן טאפלא, און דאס איז געוועזן די שטעטל איבער דעם טאפלא. מיין טאטע איז געוועזן רבי יחזקאל שרגא האלבערשטאם, און מיין מאמע איז געוועזן די טאכטער פונעם ווישניצער רב אין פוילן. ווישניץ איז א שטעטל ניר באכניא. דער ווישניצער רב'ס הויף, מיין טאכטער און איך מיר זענען דארטן געוועזן און דאס הויז שטייט נאך דארט. אבער דארט זענען געוועזן, ס'איז געווען א גרויס הויף און ס'איז געווען אפאר געביידן, און איינס פון די געביידן איז געוועזן מיין זיידן ער איז געווען דער ווישניצער רב, ר' נפתלי רובין איז געווען, סאו מיין מאמע איז געווען א רובין אויך, דאס איז געוועזן אין פוילן, אין גאליציע, אין ווישניצע, ווישניצא, נישט וויזשניץ, ווישניצא. אה, איך זעה א בילד פון אים.

ווען איך בין שוין דערוואקסן האבן מיר געוואוינט אין דער סלאוואקיי, וואס איז געוועזן א טייל פון דער טשעכאסלאוואקישער רעפובליק, און מיר האבן גערעדט יידיש אינדערהיים, אבער געגאנגען בין איך אין שול אין סלאוואקיי און איך האב גערעדט סלאוואקיש אויכעט.
און אנדערע לשונות האט מען גערעדט? מ'האט גערעדט דייטש, מ'האט גערעדט אונגאריש, מ'האט גערעדט אידיש, יא. פויליש אויך אביסל? נישט פויליש, פויליש האט מען אין דער סלאוואקיי נישט גערעדט, אסאך אונגאריש, אסאך דייטש. אין סלאוואקיש. די די די נישט אידן אין דעם געגנט פלעגן אסאך פון זיי האבן גערעדט אונגאריש? אונגאריש יא, ס'איז געווען זייער נענט, מיר זענען געווען נענט צו דער אונגארישער גרעניץ. און דער טייל איז געווען א טייל פון עסטרייך-אונגארן? עסטרייך-אונגארן יא.

און
איר געדענקט די פריע יארן? וואס פלעגן אייערע טאטע מאמע טון? מיין טאטע איז געוועזן א רב, ער האט געהאט א בית מדרש, און ער האט געהאט זיינע חסידים, זיין קהילה, און מיר האבן געלעבט זעהר א שטארק ארטאדאקס אידיש לעבן. אייער מאמע האט אויך געהאט געשעפטן אדער? ניין, מיין מאמע איז געוועזן א רעבעצן, און זי איז געוועזן די טאכטער פון דעם ר' נפתלי רובין פון פוילן, און זי איז.

אה, וואס ווילט איר איך זאל איבער. אה, ניין, אבער איך איך קען בה איך פרעגן אפאר זאכן וועגן דעם בוך. אקעי.
אה, אפשר קענט איר אביסל באשרייבן די פריער יארן ווייל איר זענט געווען באזונדער פון אייער משפחה. יא. ווי איז דאס געשען? וויאזוי ס'איז געשען אז איך בין געווען באזונדער? לאמיך זיך דערמאנען וויאזוי דאס איז געקומען, איך בין געווען אין סטראפקוב ביי מיינע גרויס עלטערן, מיין זיידע און מיין באבע האבן געוואוינט אין סטראפקוב, מיין זיידע איז געווען דער סטראפקובער רב, און אזוי ווי איך בין שוין נישט געווען אינדערהיים ווען מ'איז מ'האט צוזאמען גענומען די אידן, בין איך ארויף געלאפן אדורכן פלויט צו א גוי, און איך האב מיך באהאלטן ביי זיי אויפן בוידעם, און אזוי נאך בין איך געבליבן לעבן, ווייל די אלע אידן פון סטראפקוב האט מען גענומען צוזאמען און מ'האט זיי אוועקגעשיקט, און איך בין געשטאנען אויפן בוידעם און ארויסגעקוקט און געזען ווי די אלע מענטשן גייען, מ'האט זיי גענומען אין שול, און פון דארטן האט מען זיי ארויפגעלייגט אויף טראקס

און פון דארטן האט מען זיי ארויפגעלייגט אויף טראקס און מ'האט זיי אוועקגעפירט, און מ'האט געוויסט אז דאס איז נישט געגאנגען, זיי זענען נישט געגאנגען אויף א גוטן פלאץ, און זיי האט מען נעבעך גענומען קיין אוישוויץ, די אלע מענטשן, און איך בין געשטאנען ביי מיין ביי אייער שכן דעם גוי אויפן בוידעם, און איך האב געזען די אלע אידן ווי מ'האט זיי גענומען ארויפגעלייגט אויף טראקס און אוועקגעפירט. נו, און איר דערציילט אויך אז אייער באבע זיידע האבן נישט געדארפט, האט מען זיי נישט אוועק גענומען? ניין, ווייל ס'געווען אפאר מענטשן, וויכטיגע מענטשן אין שטאט, וואס מ'האט זיי געגעבן, דאס האט געהייסן א ווינימקא, אן אויסנאם, אפאר מענטשן, דער

ווען מיר זענען, דאס איז נאך געווען אין דער סלאוואקיי, דאן מיין זיידע האט געזען אז ס'איז נישט גוט, די קהילה האט מיר שוין אוועקגעפירט, אבער אראנזשירט אז א גוי זאל אונז אריבערפירן איבער די גרעניץ קיין אונגארן, אין אונגארן איז נאכנישט געוועזן שלעכט פאר די אידן, זעמער אונז געפארן קיין בודאפעסט און דארטן זעמער אונז געבליבן ביז ס'געווארן שלעכט אין בודאפעסט, אין אונגארן ווען מ'האט שוין אנגעהויבן צו נעמען די אידן אין אונגארן אויך, זעמער אונז זיך אריבערגעשווארצט צוריק אין די סלאוואקיי און מ'האט זיך אויסבאהאלטן ביי די גויים.
יעצט צוריק צו די פריע יארן ווען אייער זיידע און באבע זענען געווען אין אויסנאם צוליב דעם וואס ער איז געווען דער רב, אבער איר האט דערציילט אז אפאר רייכע מענטשן האבן געקענט שמירן מענטשן צו האבן זייער פרייהייט.
האבן זיי געקריגן אן אויסנאם אז מען זאל זיי נישט אוועקשיקן. יא, ס'איז פארהאנען געווען מענטשן וואס האבן זיך געקאנט ראטעווען אזוינוג מ'האט געגעבן געלט און מ'האט זיך געקאנט אויסבאהאלטן. דאס איז געווען זייער אויסנאמען פון מענטשן, זייער אפאר אפאר מענטשן האבן זיך אזוינוג געראטעוועט.
איך האב אויך געוואלט וויסן פארוואס זענען זיי צוריק געקומען, איך וואלט געמיינט אז זיי וואלטן אוועק געפארן קיין וואו ניט איז, קיין דרום אמעריקא, קיין רוסלאנד, אנדערש. מען האט נישט געקאנט אזוי אוועק פארן, מען האט געדארפט האבן שריפטן צו אריינצוגיין צו די אנדערע מדינות. מ'האט געטון וואס מ'האט געקאנט, און די וואס זענען געקאנט וואס האבן געהאט די שריפטן זענען טאקע אנטלאפן, און די וואס האבן נישט געקאנט זענען ארויף געקראכן אויף א בוידעם ווען א גוי האט זיך באהאלטן. נו, דערציילט וועגן דעם לעצטן טייל פון די מלחמה ווען איר זייט געווען אין בודאפעסט. אין בודאפעסט איז נאך געוועזן אקעי פאר די אידן, מיר האבן געוואוינט אין. בראש מאיאר, דאס איז געווען א שפיטאל, און עס האט אויך געהאט א סערעטעט האוז האט דאס געהייסן, דאס הייסט אן אלטערס היים פאר עלטערע מענטשן, אלזא דארט אין דעם סערעטעט האוז זענען האבן מיינע מיין זיידע און מיין באבע געקריגן, ערלויבן נישט צו וואוינען, און איך בין איך בין געווען אין פעסט מיט א פאמיליע פרידמאן וואס זיי האבן מיך געהאלטן אזוי ווי זייער אייגן קינד, און איך בין געגאנגען באזוכן מיין באבע און מיין זיידע אסאך מאל, אבער איך בין געווען אין פעסט און זיי זענען געווען אין בודא, יא. אונז האמיר דאכט זיך אוועק פון בודא. א פאר טאג פריער זענען האמער זיך צוריק אריבער געשווארצט אין די סלאוואקיי, קיין אידן זענען שוין דארטן נישט געוועזן, אבער אונז האמער זיך אויסבאהאלטן ביי די גוים, ביי גוים וואס מען האט זיי גוט באצאלט, און זיי האבן אונז פארבארגן אז מען זאל נישט וויסן ווער מיר זענען, און מיר האבן געהאט שריפטן. געקריגן פאלשע שריפטן אז מיר זענען נישט קיין אידן, און אונז האבן מיר זיך אזוי נאך פארבארגענערהייט אויפגעהאלטן אין דער סלאוואקיי א שטיקל צייט, ביז ס'איז געווארן פריי. אבער קענט איר אויך דערציילן וועגן דעם די איבערלעבונג מיט קאסטנער? יא.
כ'געדענק נישט. אין וועלכן פונקט מיר זענען צוזאמענגעקומען מיט דעם קאסטנער, צי צי מיר זענען נאך דעמאלט געווען אין דער סלאוואקיי אדער צי דאס איז געוועזן שוין צוריק פארנדיג פון אונגארן צוריקצוועגס פראם סלאוואקיע.
פראם די בונקער האט אונז דער קאסטנער גענומען מיט א טראק, ער איז געקומען.

דער עלטסטער האט געהייסט מישקע, מישקע און אוזשי און פרעדי, און זיי האבן געמאכט דעם בונקער, זיי האבן אראנזשירט אז מיר זאלן האבן איינעם א גוי וואס האט אונז געפירט אין א פלאץ וואס מען האט אים גוט באצאלט דעם גוי, און ער האט אונז. ג און אין זײַן הױף איז געװעזן אַזאַ קלײן הײַזל, און אין דעם הײַזל איז געװעזן אַ אַ שטוב, און אַ בעטרום, און אַ קאָך, אַ קיטשען, און דאָרט זעמיר אונדז געװען, און דאָרט האָמיר זיך אונדז אױף אױסבאַהאַלטן, מײַן זײדע, און איך און מיין און די געלעס משפחה, די דריי זין, מישקע און פרעדי און אוזשי, און ווער נאך? און רות, רות און ריטא שמידט האבן זיי געהייסן פונדערהיים, רות האט געהייראט מיט מישקע, און די ריטא איז געווארן א נוסבאום. האסט דערציילט וועגן פארן קיין שווייצאריע, איר זייט געווען אין א גרופע מיט. יא, אלזא מ'האט אראנזשירט א טריפ צו פארן אין די שווייץ, ווייל מ'האמער געוויסט אז אין די שווייץ וועט מען קיין איד נישט אויסזידלען, און דארטן וועט מען זיך קענען אויף. האסט באהאלטן אז איינעם שיינעם טאג איז געקומען א טראק און מיר זענען אלע ארויף. די דייטשן אליין, די נאציס האבן אליין אייך געפירט צום יא, שוויצאר.
מ'האט זיי, מ'האט זיי גאנץ גוט באצאלט, און זיי זענען, זיי האבן אונז איבער געברענגט צו דער שווייצער גרעניץ, און דארטן זענען מיר אריינגעגאנגען, און זייט דעמאלטס זענען מיר געווארן פריי. ס'איז געווען א פאל ווען דייטשן האבן געהאלפן אידן ווייל מ'האט זיי גוט געשמירט און מסתמא אויך ווייל ס'איז געווען כמעט דער סוף פון די מלחמה, אמת? יא, און זיי האבן געדארפט האבן צו זאגן אז זיי האבן געהאלפן אידן אז זיי זאלן זיך קענען ראטעווען, יא. אבער למעשה איז דאס פאר אונז געוועזן גוט אז זיי האבן דאס געטון ווייל מיר האבן געדארפט זיך רעטן אונזער לעבן. אלע מענטשן פון בונקער זענען געווען מיט אייך אין די קאסטנער טראקס?
געדענק נישט, איך געדענק נישט גענוי ווער ס'געווען, דאכט זיך פון די געלעס משפחה זענען אלע געווען, די דריי ברידער מישקע און פרעדי און אושדי זענען געווען מיט אונז, די צוויי שמידט שוועסטערן רות'לען ריטא און איך. רבי ווייסמאנדל איז געוועזן מיט אונז, יא. און כ'ווייס נישט ווער נאך, געדענק נישט ווער נאך. This is WUNR Brookline.
אויב איר איר אור א נאנטע משפחה איז בלינד, אויב ער זעהט שווער,

אלע אינפארמאציע אויף דאבעליו דאבעליו דאבעליו דאט דזשעי בי איי על איי בי אר עי אר וויי דאט או אר דזשי, איינס אַכט הונדערט פֿיר דרײַ דרײַ איינס פֿינף דרײַ איינס.

יא, מיין עלטער זיידע, מיין זיידנ'ס פאטער, האט געוואוינט אין קאשוי אין קאשיצע, אונז זעמיר דארטן אהין אין זיין בית מדרש, זיי זענען שוין נישט געוועזן אינדערהיים, אבער דאס בית מדרש און די ספרים זענען געוועזן דארט, איז מיין זיידע האט צוזאמען געקליבן די ספרים פונעם בית מדרש און מיר האבן דאס איינגעפאקט און מיטגענומען צוריק מיט אונז אין די סלאוואקיי. ווי אזוי האט איר זיך באקענט מיט אייער מאן? א גוטע פראגע. איך בין געווען א יונג מיידל און ס'זענען געוועזן אסאך חבר'טעס און מיר האבן זיך באקענט, דאכט זיך מיין מאן האט געדאווענט ביי מיין זיידן, מיין זיידע האט געהאט א בית מדרש אויף הופער סטריט, טו עיטי און הופער סטריט אין ברוקלין ניו יארק, און מיין מאן איז געקומען דארט, און ס'איז געוועזן א מנין יעדן טאג, און מיין מאן איז געקומען דארטן דאווענען, און אונז האבן, ער האט געהאט א פריינט האט ער געהייסן. בערל פריינד. בערל פריינד איז געוועזן א חבר פון מיין מאן, און ער האט מיך אויך געקאנט, דער מיסטער פריינד, און ער האט אונז באקענט, און אונז זעמיר געווארן באקאנט, און וואן טינג לעד טו אנאדער, און ווי ביקעם ענגעידזשד. אסאך מענטשן ווילן אביסל הערן וועגן אייער מאן, ער איז זייער באקאנט אויף די אידישע גאס, ספעציעל ביי די וואס שטודירן און לערנען זאך וועגן דער געשיכטע פון אונגערישע אידן, פון חסידישע מענטשן, ספעציעל ביי די סאטמארער, און ער האט אנגעשריבן דאס בוך וועגן די סאטמארער חסידים אין אמעריקא, אפשר קענט איר אביסל דערציילן וועגן אים? אין זיין קאריערע? יא, מיין מאן האט איז געוועזן א גוטער שרייבער, און ער איז געוועזן פאראינטערעסירט תמיד אין היסטארישע זאכן, און ער האט איז געווען זייער גוט באקאנט מיט חסידות, און ספעציעל מיט די סאטמארער חסידים, האט אסאך געוואוסט וועגן זיי. און ער האט דעצידירט איין טאג אז ער וויל שרייבן וועגן זיי, און ער האט געשריבן זיין בוך וועגן וועגן די סאטמארער געמיינדע, יא. איר האט געהאט קרבים אויך צווישן די חסידים? קרובים?
באקאנטע יא, אבער איך בין געקומען פון א רבנישע משפחה, און כ'האב נישט געהאט דירעקט קרובים צווישן די חסידים, אבער באקאנטע מענטשן וואס האבן געוויסט ווער איך בין און פון וואנען איך שטאם, און מיין גאנצע היסטאריע האבן זיי געקענט. מיין יחוס. האלבערשטאם איז דאך זייער גוט באקאנט אין חסידישע קרייזן. יא, יא.
זיי האבן געוויסט ווער איך בין.

די פרנסות ווייל זיי קומען פון רבישע משפחה אויכעט די פרנסות, פרנס און האלבערשטאם זיי זענען געוועזן פארבינדן עטליכער וועגן. זיי זענען סאטמאר חסידים? זיי זענען געווען סאטמארער חסידים יא דא אין אמעריקע. און

זי איז געווען די טאכטער פון ר' נפתלי רובין אין ווישניצע און זיי קומען אויך פון דארט ארויס, זיי זענען געוועזן קאזינס פון אונז די די משפחה רובין אין לאס אנדזשעלעס יא. איז נאכדעם ווי איר האט חתונה געהאט מיט אייער מאן האט איר מיט דער צייט זיך באזעצט אין קליוולאנד, אמת? דערציילט אביסל וואס האט אייך אהינגעבראכט קיין קליוולאנד? מיין מאן האט געקריגן דארט א דזשאב אין די יוניווערזיטעט אין קליוולאנד, אין קליוולאנד סטעיט יוניווערסיטי, ער האט שטודירט ווען ער איז אהער געקומען און ער האט געוואלט קריבן א גוטע שטעלע און קליוולענד סטעיט יוניווערסיטי האט איהם געגעבן א גוטע שטעלע ער איז געוועזן א פראפעסער פון סאציאלאגיע און קליוולענד סטעיט יוניווערסיטי און דערפאר האמיר אונז זיך באזעצט אין קליוולענד.

און ער האט באקומען א PHD, אמת? איר קענט דערציילן אביסל וואס האט איר שטודירט? איך האב שטודירט היסטאריע און איך האב געשריבן דאס בוך יעדן טאג נאך דער ארבעט, יא האב איך געשריבן אביסל וועגן שלום עליכם, דער ווייטערע סאשעל היסטאריער. איז א יא, דער צילט וועגן אייער באציאונג מיט שלום עליכם'ן, נישט אלע אידן האבן געלערנט שלום עליכם. נא, דאס איז געווען אייגנטליך פארבאטן אינדערהיים. איך האב אלעמאל געשריבן א בלעטל, איך האב געטומען מיין ארבעט אינדערפרי און דאן האב איך מיך אוועקגעזעצט שרייבן, און ביז כ'האב געהאט. דאס בוך, יא. סא. אבער איר, דאס הייסט ווען איר זייט געווען יונג האט איר געלייענט שלום עליכם כאטש ס'איז געווען אביסל. מ'האט דערציילט מעשה'ס וועגן שלום עליכם, מ'האט געוויסט אז שלום עליכם איז געווען א גרויסער גוטער שרייבער, און דא און דארט האט מען דערציילט א מעשה'לע פון זיינע ביכער. אבער ס'איז געווען אביסל טרעף. יא, ס'איז געווען אביסל נישט כשר, אבער מיך האט עס נישט געארט, אויב איך ווען איך בין געווען אויפגעוואקסן און איך האב חתונה געהאט און איך האב געהאט א ליטל ביסט אביסל צייט האב איך אלעמאל געשריבן א בלעטל אבער צוויי יעדן טאג. ביז איך האב געהאט דאס בוך. און וואס איז דער טיטל פון בוך? שלום עליכם, דער שרייבער אלס סאציאל היסטאריקער.
קענט איר אין אפאר ווערטער געבן א סך הכל פון וואס איר האט געוואלט איבערגעבן מיטן בוך?
יא, אז ער האט ער האט פארשטאנען דאס לעבן פון דאס געזעלשאפטליכע לעבן פון די אידן און ער האט עס זייער שיין באשריבן און דאס איז זייער אינטערעסאנט ווייל ער האט באשריבן אזוי ווי מען האט עס טאקע געלעבט אין יענע צייטן יא. וואס איז אייער באליבסטע שלום עליכם מעשה וואס איר וואלט רעקאמענדירט? איר געדענקט? כ'געדענק טאקע גארנישט. ס'זענען אסאך מעשיות וואס פליען ארום אין מיין קאפ אבער צו וועלעכע ס'איז פון וואנען קען איך אייך נישט זאגן גענוי. נו, ס'איז א כבוד און א פארגעניגן זיך צו באקענען מיט אייך. איך ווינטש אייך נאך אסאך געזונטע יארן ביז הונדערט און צוואנציג. אמן אמן.